ndza ku losa ndza ku losa nakulorhi muyingiseli ndza ku la ndza ku losa murhandziwa wa Xikwembu hi vito ra Yesu ndza ku losa naswona moya lowo kwetsima a wu hi pfuni hi twisisa emarungula ya Xikwembu hi twisisa evutomi lebyi byi nga ka rito ra Xikwembu. Namuntlha, namuntlha, murhandziwa wa Hosi, eh, ni ta vulavula eh, hi swivuriso, swivuriso eh, chapter eh, 3 ngopfungopfu eh, vhesi 6 ku ya fika ka 10. Laha ka vhesi 6 murhandziwa wa Hosi eh, hi dyondza hi leswi nge Xikwembu xi lava ku ri eka makungu ya hina hinkwawo ya ku hanya eh, ka hina eh, hi xi rhamba hi xi rhamba hi ndlela yihi ya kona hi hi hi ku khongela hi xi rhamba leswaku xi nghenela eka eka eka vutomi bya hina bya ku hanya naswona makwerhu se eka vhesi 7 eka swivuriso swo leswa chapter 3 eka vhesi 7 xikwembu xa hi dyondzisa leswaku hi nga hi nga hi nga hi nga tlharihi hi tindlela eh, ta hina hi ku vona ka hina Kambe e, e, hi fanela ku va hi xava Xikwembu. Naswona makwerhu, mhaka yin'wanyana ya nsimansima ngopfu, e, hi xava Xikwembu hi tlhela hi papalata ka le swo biha, hi ahlukana ni swo biha, e swilo leswi hi swi tivaka leswaku a swi tsakisi Xikwembu naswona a swi tumbuluki eka Xikwembu. hi laha le eka vhesi 8 se hi vona leswaku um ni ni ni ni ni ku ni ni ni ni vutomi bya hina swona swoleswo hi ku swi endla vutomi bya hina byi ta va lebyi byi tiyeke mhaka yin'wani makwerhu yi hlamarisaka hileswaku ni marhambu ya ya eh, ni marhambu ya ya ya ya ya hina ma ta va ma tiyile makwerhu twisisa twisisa e, e, e, a marhambu e, e, e, loko ma tiyile hileswaku ni muzimba wa hina wu ta va wu tiyile makwerhu leswi swi vulavula swi kombisa lani ngopfungopfu eh, ku ni rito ra karhi leri ri nga kona la ka vhesi 8 wa swivuriso swo swa chapter 3 ri fambelanaka eh, na na havana havana ya n'wana loko n'wana a ri a ha ri ndzeni ka khwiri eh, ka khwiri ra mana wa yena ha swi twisisa leswaku n'wana luya ku ni ndlela leyi e a a kumaka eswakudya na swakudya leswi swi nga engheni hi nomu kambe hi ndlela ya havana ya n'wana lweyi a nga phakathi ka khwiri ra mana wa yena lavo va va va nga ka ntirho e wa xiyimo e e e e e xa xa xa ku fambelana e e na mhaka leyi e ya ku veleka ka vana ni vulavula hi vatirhi vaongoli e vamamani lavo va tivaka ntshimantsima hi ngo hi tlhelo ra ku velekisa ni vulavula hi loko e mamani wo karhi a tikile se a ya kuma n'wana hileswaku mhaka leyi va yi twisisa ngopfu xiyimo xa ku e a n'wana luya na a ri karhi a ha ri ndzeni hileswaku a kuma swakudya hi tlhelo ra havana havana leyi yi yi tlhavinyeteke laha eka nkava wa n'wana lweyi wa xihlangi xo lexiya na xa ha ri ndzeni ka mana wa xona leswi loko hi swi teka hi swi veka ka ximoya tanihi la ka tiproverbio laha swi hi nyika vutlhari ra ximoya makwerhu ra ximoya leswaku eku twanana na ka hina na xikwembu hileswaku makwerhu swi tiyisa vutomi lebyi byi tiyeke eka eka timbilu ta hina naswona swi hlantswa na swivi. tanihi loko ka vhesi 7 eh, rito ra xikwembu ri ri hi chava hi fanela ku chava xikwembu naswona hi ahlukana ni swo biha xiyimo lexi xi ta endla leswaku e vunghanu bya hina na xikwembu byi va lebyi byi tiyeke xiboho xa hina na xikwembu xi va lexi xi endlaka leswaku hi kuma vutomi lebyi byi tiyeke naswona makwerhu hi twisisa rito ra xikwembu hi ku entelela eka vhesi 9 na vhesi 10 makwerhu ku vulavuliwa hi ku dzunisa xikwembu hi ku gandzela xikwembu eh, hi, hi minyikelo eh, ya mativula Hi yi pambula eka leswi hi kalaka na hi nga se na swi tirhisa. Laha ku vulavuliwa hi xiyimo xa ku fambelana ni swa vukhume makwerhu e ni munyikelo wa ku sungula loko se hi pambule swa vukhume hi swi veka tlhelweni e munyikelo wa ku sungula Na hi nga se tirhisa e, e, e, eka leswi swi saleke, hi pambula munyikelo lowu hi wu vonaka hi ku rhandza ka hina, hi wu veka tlhelweni. Wona munyikelo lowu ni swa vukhume leswiya inga 10 percent hileswaku hi swi yisa exiluvelweni xa Xikwembu, laha hi ti hlawuleke hi ti hlawuleleke hi ti hlawuleleke eku dzunisa exikwembu kona kumbe kwihi na kwihi laha hi nga fikaka na ku xumayeliwa ha Yesu makwerhu makwerhu mhaka yin'wanyani leyi nga laha ni ka swivuriso leswi ka chapter 3 lweyi eka vhesi 9 na 10 10 hi vona hi ku huhuma loku vulavuriwaka leswaku e, e, e, eswitlati eswitlati e, swa hina swi ta huhuma ku vulavuriwa hi timbilu ta hina leswi swi tiyisiwile ha hosi yesu leswaku swi fambelana na ku ponisiwa ni ku tatiwa hi moya lowo kwetsima e, eka johane eka johane chapter 7 vhesi 37 e, na 38 hi vona Hi twa hi dyondzo leyi hosi Yesu a swi eh, hosi Yesu a swi vekeke rivaleni leswaku eh xiyimo lexiya xa le ka swivuriso chapter 3 verse eh, 9 ngopfungopfu na 10 swi vulavula hi ku ponisiwa ni hi ku tatiwa hi moya lowo kwetsima makwerhu laha eka johane chapter 7 verse 37 na 38 hi laha swi nga rivaleni hi ku sa hosi yesu e a swi vurile ni namuntlha wa ha swi vula wa ha swi vula hi rito ra yena a swi a swi vurile a ku e, e, e phakathi ephakathi ka ka ka ka ka makhwiri ya hina ku ta ku ta huhuma emati e, emacombe eminambu e, e, ya mati ya vutomi I nga swikateko makwerhu leswi hi swi endlaka leswi hi vulavulaka vutomi bya hina lebyi hi byi hanyaka byi nga ta kombisa mihandzu e ya mati ya ya minambu leyi ya mati ya vutomi

E minyikelo ya mativula. E Bibele, eka Bibele ra Xikwembu, ka rito ra Xikwembu, ku na tindhawu to tala makwerhu leti ti kombisaka hi ku hambana ka matshamela leswaku minyikelo ya mativula e, e, i ya Xikwembu. Minyikelo leyi hi yi pambula na hi nga se na tirhisa mali leyi hi nga vaka hi yi amukerile yi ri ya hina. Makwerhu, swona swo leswi swi fambelana na ku dzunisa Xikwembu makwerhu. Hi ndlela yin'wanyana i xikhongelo e, e, xa tlhelo e, ra ku hlamarisa ra ku tihinta, hikusa Xikwembu i namba one. Loko hi pambula swi, swilo leswi e, hi ku sungula leswi hi nga ta swi yisa exiluvelweni xa Xikwembu, hileswaku makwerhu, emahlweni ka Xikwembu hi hi va hi tlakuxe xikwembu hi ndlela leyi hlamarisaka vona vona vamamani lavaya a va ri karhi va sapota entirho wa ku shumela erito ra xikwembu va fambafamba na hosi yesu swi tsariwile eka luka chapter 8 ekusukela ka vhesi 1 ku ya fika ka vhesi 3 ngopfungopfu laha ka 3 la ha vona leswaku na vona a va a va fambisa ntirho uh, wa ku xumayela rito ra xikwembu um va, va, va, leswi hinkwaswo a swi ri tlhelo ra ku xumayela ka rito ra xikwembu nkarhi wolowuya hosi yesu a ri karhi a fambafamba na vona ri ri bibele ka swilo swa vona a va ri karhi va pfunisa ntirho lowuya makwerhu wa yi vona mhaka leyi ya mhaka leyi ya mihandzu ya ku sungula ya minyikelo ya ku sungula makwerhu leswaku yi fambelana na ku ponisiwa i mhaka leyi yimelaka vutomi bya hina bya ximoya hi laha loko hi swi endla makwerhu hi kuma vutlhari lebyi byi hlamarisaka bya xikwembu na hina minkarhi yin'wani loko moya lowo kwetsima wu hi hlawutela exihundla xo karhi hi va hi hi tala hi ku hlamala kambe wona moya lowo kwetsima wu hi tiyisa ku tiya hi ya mahlweni leswaku um naswona wu yi komba ni tivhesi leti ti tiyisaka evumbhoni lebyiya makwerhu kateka Kateka makwerhu, e, kateka, kateka makwerhu, e, a ni vulavule hi Swivuriso chapter 3 verse 6 ku ya fika ka 10. Kuma nkarhi makwerhu u hlaya tivhesi leti, kambe khongela ku sungula. Kombela e, e Xikwembu xi ku pfuna hi vito ra Yesu. Moya lowo kwetsima wu ku endla leswaku u twisisa e, hi ku entelela e mhaka leyi tsariweke lahaya, naswona. u va u ya hlaya eh, ka johane chapter 7 vesi 37 eh, na 38 u ta vona leswaku eh, eh, tivhesi leti ta fambelana ti vulavula mhaka ya yin'we hi tindlela ta ku hambana kambe ti vulavula mhaka ya yin'we eh, kateka makwerhu kateka muvulavuli muvulavuli eh, i pedeyese mabunda eh, hi siku ra ti 2 ka, eh, ka aprili eka lembe ra 2018. Nampundzu makwerhu, eAfrika Dzonga, Xikwembu lexi hanyaka hi vito ra Yesu a xi ku katekisi makwerhu, xi ku hlavutela na wena e swilo swo tala leswi minkarhi yin'wana na mina yelwe ni vulavulaka namuntlha laha. a ni se na swi tiva hi ku sa rito ra xikwembu minkarhi hinkwayo ri na swilo um leswi xikwembu xi hi dyondzisaka swona loko hi kuma nkarhi wa ku um hi hi hlaya rito ra xikwembu loko hi kota ku hlaya naswona ni hi tlhelo ra ku khongela naswona ni hi tlhelo ra ku zila minkarhi yin'wanyani xikwembu lexi hanyaka hi vito ra yesu um a xi ku pfuni na wena makwerhu Kat a hi kateki ku ya mahlweni hi twisisa Rito ra Xikwembu, hi ta kota ku na vutomi bya hina byi va vumbhoni bya leswi Xikwembu xi vulavulaka swona loko hi ri karhi hi hanya hi ndlela ya Xikwembu naswona hi va e, e, minambu e, i, i, ya mati ya vutomi leswi swi humaka phakati ka hina leswi humaka etimbilwini ta hina swi katekisa vanhu lavo tala swi endla ku vanhu va kuma eku rhula vanhu va yamukela yesu ni vulavula hi lavo minkarhi yin'wani swi nga endleka va nga se na n'wi yamukela yesu hileswaku swi ta endleka loko e, e, e, hina hi nga kona e, eka mfumo wa xikwembu hi kota ku veni e, hi hanya hi ndlela leyi xikwembu xi hi dyondzisaka yona naswona ku ta kateka na mindyangu ya hina na maxaka ya hina na vanghanu va hina na hinkwavo lavo hi nga kumekaka ekusuhi na vona eka vutomi bya hina bya ku hanya bya siku na siku hi vito ra yesu kateka makwerhu amen